Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Hak bilen Leşiniň Türkmenim kanalyna tomaşa edýäňiz. Bu gün köp sanly ildeşlerimizden gelip gowşan haýyşlary nazarda tutup, biz esasanam Istanbuldaky we Türkiýedäki ildeşlerimize, migrant doganlarymyza bir bildiriş hem duýduryş etmek isledik. Bilinişi ýaly, birnäçe gün soň türki respublikalaryň ýolbaşçylary Stambulda duşuşyk geçirýärler. Şoňa Aşgabatdaky diktatorlyk režiminiň oýnatgy baştutany haramdag Berdimuhamedow gatnaşýar. Şol haramdag Berdimuhamedow Stambula gelende, şony bahana edip, ýene bir Biziň watandaşlarymyza garşy duzak, prowokasiýa, öjükdirme planlanýar, şoňa taýýarlyk görülýär. Bärdäki maksat, hakykatdanam, haramdag Berdimuhamedowa garşy bir protest geçirmek ýa-da hakykatdanam diktatorlara garşy göreşmek däl. Bärdäki maksat hap pozisiýaň aktiwistsumaklaň ýutub kanallaryndaky gözgyny ýagdaýdaky reýtinglerini täzeden galdyrmak. Täzeden reýting täzeden şöhratparazlyk ýutubdan gazanýan bäş aýlaryny birazjyk ýene iň bolmanda öňki ýagdaýyna getirmek aladasy bar. Şoň üçin mähriban doganlar, eziz ildeşler, Ystambuldakylar, Türkiýedäkiler, ýa şo taýyp baryp şeýle çagyryşlara gatnaşjak bolýan watandaşlar, ýadyňyzda bolsun, bu ediljek bolýan protest ýa adyna näme diýseňiz diýiň, Muň hakyky manysy aslynda by prowokasiýa. By ýene-de hemişe bolşy ýaly ýönekeý bigünä watandaşlary oda atmak duzuga düşürmek. Ýene birnäçe sany türkmenistanly bigünä watandaşy migranty türk polisiýasyna tutduryp, Şoň üstünden reýting gazanmak, şoň üstünden özüňi reklam etmek. Muň aslynda diktatorlyk bilen, diktatorlyga garşy göreş bilen hiç hili arabaglanyşygy ýok. Indi bärde näme ediljek bolýar? Bärde daşary ýurtdaky esasy prowokatorlaryň, öjükdirijileriň goldaw bermegi, meçew bermegi bilen iki sany Stambully bir watandaş şu prowokasiýada esasy roly oýnamagy öz üstüne aldy, öz boýnuna aldy. Olardan biri SH atly erkek adam, beýlekisem ES atly aýal adam. Bular şol Haramdag Berdimuhamedowa garşy Istanbulda geçirilýär, gurnalýar diýlen pikede ýa-da protestde, umuman şol prowokasiýa goşuljak watandaşlaryň arkasyna bukulyp, ýumurtga zyňmak. Bulaň maksady. Bulara ýumurtga zyňmak pikirini berýänem daşary ýurtlarda oturan, Türkmenistanyň owalky watandaşlary, esasy prowokatorlar nämem üçin ýumurtga zygan wagtyň dünýä köpçüliginiň mediaň ünsüni gaty gowy özüňe çekýämişiň, şo ýumurtga zyňan adamyňam syýasy status gaçybatalga almagyna-da şo gaty uly kömek edýämişin we şuňa meňzeş gepler, gürrüňler, meçewler, Şoň üçin, mähriban doganlar, hakykatdan hem, diktatorlyga garşy göreşjek bolsaňyz, onda-da täsirli göreşjek bolsaňyz, näme ediň, bilýäňizmi? Hakykatlary ýaýradyň! Hakykatlary gollaň! Sizem hakykatlary aýdyň, öz başyňyzdan geçiren ýa-da şaýat bolan hakykatlaryňyzy bütin dünýä jar ediň. Ynha şu, hakyky göreş. Ondan daşary, Haramdag Berdimuhamedow Ystambula gelende. Size türk polisiýasy protest etdirer öýdýäňizmi? Şu wagta çenli ola Türkmenistanyň haýsam bolsa bir wekilhanasy bolsun, Ystambulyň haýsam bolsa bir ýerinde, Türkiýäň haýsam bolsa bir ýerinde protest ediljek bolaýanda-da, Türkiýäň hökümeti şoňa garşy çäre gördürdi. Indi, gel, gel, Haramdag Berdimuhamedow şular ýalaky syýasy taýdan hem biznes taýdan örän uly, onlarça, ýüzlerçe milliard dollarlyk proýektleň reklamasy boljak bir ýygnaga gatnaşjak mahaly ýumurtga zyňdyrarmy? Şoňa garşy bir söz aýtdyrarmy? Diýmek, bu gönümel prowokasiýa. Şoň üçin şeýle duzaklardan, şeýle öjükdirmelerden uzak duruň. Eger başyňyza bir ýagdaý gelse, soň Kömek sorap kömek alyp bilmeseňiz aýyplaşma. Indi şeýle prowokasiýa, öjükdirmä gatnaşan wagtyňyz diňe özüňize zyýan edýäňizmi? Ýok. Bu prowokasiýalary edýän watandaşlar daşary ýurtlarda otyrlar. Ilki bilen şol watandaşlar gelip şol prowokasiýa edýän prowokasiýasynyň iň öňündäki hatarda dursunlar. Murat Gurbanow Türkiýä salynman yzyna iberildi. Indi şular ýalaky bir ýagdaý bolandan soň siz haramdag Berdimuhamedowa garşy gaçaşan şular ýalaky zat etdirerler öýdýäňizmi? Etdirmezler. Ýöne şuny etjek bolmak näme diýmek? Prowokasiýa diýmek. watandaşy öz YouTube kanalynyň reklamasy reýtingi üçin öz bähbidiň üçin watandaşy duzaga düşürmek oda atmak diýmek. Sebäbi bulaň reýtingi düşdi. Düşüp barýa gidip barýa we minnet edip nalap sögünip otyrlar kanallardan. Indi mähriban doganlar, şeýle prowokasiýalaryň zyýany iň köp kime degýär bilýäňizmi? Tutuş Türkiýede işläp ýören wizesiz, bikanun ýagdaýdaky dokumentsiz türkmenistanly bigünä watandaşlaryň ýagdaýyna hasam bulaşdyrýar. Ýörite Türkmenistanda watandaşlaryň Türkiýede biynjalyk edilmegi, şolaň planly bir ýagdaýda Türkiýeden Türkmenistana yzyna ugradylmagy, deport edilmegi, şolaň yzygiderli ýagdaýda gözegçilik astynda tutulmagy üçin edilýän bir prowokasiýa. şoňa sebäp boljak, şoňa uly goşant goşjak, şoňa tutaryk boljak, ynha şeýle bir prowokasiýa taýýarlanylýar, taýýarlyk görülýär. Şonuň üçin, mähriban doganlar, hemişe aklyňyzy, aňyňyzy, düşünjäňizi ulanyň. Emosiýalary bir tarapa goýuň. Häzir boluň, ägä boluň. Günäliň oduna bigünä ýanar bolmasyn. Mähriban doganlar! Şoň üçin, eger hakykatdanam haramdaga garşy täsirli bir protest, nägilelik bildirmek isleýän bolsaňyz, oň gaty köp ýollary bar. Protestden ýumurtga zyňmakdanam has täsirli ýollary bar. Olar ýaly bolsa, aýdyň-da diýersiňiz. Dogry dälmi? Käbirleri, oppozisiýaň tarapdarlary, hüjümçileri, şerraýlar, näme, olar ýalaky göreşýän bolsaň, hemme zady bilýän bolsaň, men-men diýip öňe çykýan bolsaň, onda özüň birazjyk oýlan, pikir et. Edilýän, edilen işlerden nusga al, görelde al, kelläňi işlet. Taýýar aşyň eýesi bolma. Özüňem kelläňi işlet. Ynha size jogap. Indi soraýanlar bar. Bu prowokasiýalardan türk polisiýasynyň, onda-da diktatorlygyň ýaranlarynyň, işgärleriniň habary ýokmy diýip. Elbetde habary bar. Esasanam Diktatorlyga iki taraply we köp taraply işleýän şu prowokatorlaň, öjükdirijileň öz içindäki dönükler, satançylar sebäpli olagam hemme zatdan gaty gowy habary bar. Ýöne türk polisiýasy näme edýär şu wagt? Türk polisiýasy yzygiderli ýagdaýda biziň käbir Stambuldaky watandaşlarymyzy çagyryp, şolara dürli sesleri diňledip, şolaň kimdigini anyklap, şolaň näme edýänini, nä, näme edip biljekdigini anyklajak bolup, yzygiderli ýagdaýda şular ýalaky sorag ediljikler geçirilýär. Şeýle soraga çekilen watandaşlaňam onlarçasy biziň bilen habarlaşdy we bizden haýyş etdi, gaýrat edip, hökman şeýle bildiriş ediň, duýduryş ediň, watandaşlarymyz nähak ýere özüni oda atdyrmasyn, duzaga düşürmesin diýip. Ynha, şonuň üçin hem biz şeýle haýyşy göz öňünde tutup, şolaň haýyşyny, halkyň islegini ýerine ýetireli diýip, şu duýduryşy, bildirişi dykgatyňyza ýetirýäris. Şonuň üçin, mähriban doganlar, Haramdag Berdimuhamedow Stambula gelende, Şoňa garşy çäre geçirýäs, gurnaýas, geliň gatnaşyň diýilýän prowokasiýa, öjükdirmä, eger gidip goşulsaňyz, gatnaşsaňyz, başyňyza-da bir ýagdaý gelse, aýyplaşmaň, bizden kömege garaşmaň, Ondan daşary, siziň by goşuljak, gatnaşjak, goldaw berjek prowokasiýaňyz öjükdirmäňiz tutuş Türkiýedäki türkmenistanly zähmet migrantlarynyň we türkmenistanly watandaşlaň gysga wagtda öz watanyna, ýurduna iberilmegi proýektini, işlerini çaltlandyrar. şoň çaltlanmagyna we üstünlikli durmuşa geçirilmegine sebäp bolar. Şoň üçin hem şeýle günäň astynda aşagynda galmajak bolsaňyz, eliňizi wyždanyňyzyň üstüne goýuň we diňe il-gün bähbitli işleri gollap, il-gün bähbitli işlere gatnaşyň. Onda näme, mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, Halk Bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň ýeneki efirlerinde, gepleşiklerinde duşuşýançak, Alla ýaryňyz bolsun, hoş sag boluň!